Кайгырма, дускай, безнең гомер ил гомеренең тик бер чаткысы.

Әйтсен яшьләр, менә шулай яшәп, шулай үлсәң иде дөньяда.
Моннан нәкъ 78 ел элек 1944 елның 25 августында көн уртасында Берлиндагы лицензия зинданында Германиянең кораллы көчләрен эчтән таркаткан өчен Муса Җәлил һәм аның ун көрәштәшенең башлары киселә.
Гайнан Кырмаш, Фуат Сәйфелмөлеков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Җәлил, Гариф Шабай,

Җәлил һәм җәлилчеләр һәлак булган көндә, аларның сулышлары өзелгән минутларда инде ничә ел рәттән без шушы мәйданда җыелабыз, тирән хөрмәт белән аларны искә алабыз. Җәлил һәм аларның көрәштәшләрен генә түгел, Бөек Ватан сугышында шәһит киткән беркемне дә онытырга безнең хакыбыз юк. Чөнки хәтерен җуймаган милләт кенә үзе теләгән киләчәккә атлый ала. Күренекле әдип Мостай Кәримнең бик мәгънәле вә гыйбрәтле шушындый сүзләре бар. Каһарманнарны һәм дахиларны милләт тудыра. Соң Җәлил кебек уллары булган татар милләтен Хөрмәт ничек ит, ничек хөрмәт итмисең? Гасырлар дәвамында туплаган рухи гайрәтен ул шундый улларының йөрәгенә салган. Алма агачыннан ерак төшми дигән мәңгелек хакыйкать бу җәһәттән янә раслана. Бөек Ватан сугышы еллары ераклашкан саен, аның асылы әһәмияте безгә яңа яктан ачыла бара. Җәлилчеләрнең батырлыгы шушы вакыт эчендә күңелләрдән җуелмады гына түгел, ә бәлки яңа мәгънәләргә дә баеды. Караңгы кара елларда төрле хисет көчләр, төрледән-төрле ялалар ягып безне хыянәттә гаепләргә маташканда, нәкъ менә җәлилчеләрнең тиңдәш батырлыгы

Дуслар, баланнар, 78 ел элек шушы көнне немец фашистлары тарафыннан Муса Җәлил һәм аның иптәшләре ерткычларча үтерелә. Әмма дә ләкин фашистлар 11 батыр татарны үтерә алмый. Бу көнне Муса Җәлил һәм аны иптәшләре мәңгелек үлемсезлеккә күчә. Алар бүген дә безнең арада яши. Муса Җәлилнең шигырьләрендә, әсәрләрендә, һәйкәлләрдә, урам исемнәрендә, иң мөһиме, халкыбыз күңелендә шушы 11 татар, 11 батыр яши һәм яшәячәк. Бүген дә нацизм калдыклары баш күтәрергә тырыша, безнең биек җиңүне таптарга ниятләгән. кешеләр дә күп. Әмма дә ләкин безнең бу көрәштә дә җәлилчеләр безнең сафта. Алар бүген дә көрәшә. Шушындый батырлар булган халыкны, мондый илне беркайчан да яулап та, җиңеп тә булмаячак.

Көн үзәгендә безнең унбер татар каһарманы ил ватан иреклеге өчен үзенең башын гильотина астына салды. Аларның иң өлкәненә 38 яшь, ул Муса Шәлил. Аларның арасында башкаларга 25-27 яшь. Бу төркем тарихта

Җәмәгать эшлеклесе. Һәм ул бу төркемдә үзенең өстенә нинди зур җаваплылык йөкләнгәнен бөтен йөрәге, җаны, тәне белән аңлап яшәгән һәм шушы шартларда иҗат иткән мобит дәфтәрләрендә бу хисләрен язып калдырган һәм Муса Җәлил исеме белән безнең татар халкының Йөз аклыгы булырлык шушы гамәлләр шул аның исеменә кушып искә алына. Алар безгә милләтебезнең дөнья каршысында нинди милләт икәнлеген күрсәтеп, аңлатып, Безнең милләтебезгә якты юл салып киткән бөек шәхесләр. Һәм, әлбәттә, ел саен без аларны шушылай искә алабыз. Дөньялар, дөньяларда һәрвакытта да бу тормышта батырлыкка урын бар. Сынаулар һәрвакытта да бар, бүгенге көндә дә, киләчәктә дә булачак. Бу сынауларны ничек кичү, ул һәр кешенең вөҗдан эше. Ул һәр кешенең намус эше. Җәлиллә, Җәлил һәм җәлилчеләр алар батырлык, аларның батырлыгы ул иман ныклыгы, иң беренче иман ныклыгы, рух ныклыгы, кыйблага тугрылык. Сүземне Җиз иләк дигән шигырем белән тәмамлыйм. Исемнәрне или тарих җиз иләктән үткәрә. Урның бармы киләчәктә? Урның нинди үткәндә? Бүгенгегә кагылмый ул. Бүгенгегә түрәләр кемне данга, кемне малга, кемне зарга күмәләр. Мөхер сугып җиңел кулдан, кем сатлык та, кем дошман. Ваз кичкән бит үз заманы Җәлилдән дә, Алиштан. Ә тарихның үз иләге

Мин исемнәр яратучы. Гаҗәпләнмә, нигә димә, Байрон исме, Пушкин исме, Тукай исме ошый миңа. Гаҗәпләнмә, йөрәгемдә күпме исем минем якын. Җәлил исме, Җәлилчеләр унбере дә безгә алтын, алар хаклый татар хакын. Мин исемнәр яратучы. Җәлил исеме Безгә инде хәзер бөтен дөньяга татар халкын таныткан исем. Вакытында мин Европада татар шагыйре дигән шигырь язып, Европа белән генә чикләгән идем. Бүген күрәбез, ул бөтен дөнья алдында татарны танытучы, татарны яшәтүче ярлык шикелле. Җәлил һәм җәлилчеләр. Бүген генә мин кулларыма китап алдым. Җыен фонды шәхесләребез сериясендә чыгарган Муса Җәлил турында, аның турында документлар, аның хатлары, мәкаләләр, истәлекләр, өр-яңа документлар белән. Аның җитәкчесе Разил Вәлиев Төзүчесе, редактор чыгаручысы Галим Рәмил Исламов. Аннар яңарак кына монда утырган Рафис Курбановның яңа романы чыкты җәлишләр турында. Аңа кадәр Искәндәр Гиләҗевнең җәлилчеләр, гомумән, Германиядә хәрби әсирләр һәм көрәш юлларының төрле Юллары турында искиткеч яхшы китаплар чыкты. Әмма шагыйрьләр һәрвакытта да Җәлил исеменә битараф булмадылар. 56 нчы елда Җәлил акланганнан соң инде Хәсән Туфанның Моабитны күрдем мин төшемдә. Ах, күрмәсәм иде! Ах, күрмәсәм иде өнемдә дигән шигыре. Аннары Сиватага хакимнең яңа буын шагыйрьләрен көтә. Җәлилләрдән бушап, төрмәләр дигән гаҗәеп юллары белән шигырьләр язылды. Әйе, яңа буын шагыйрьләрен көтә. Заман, дөнья булгавыр, Ләкин татар халкы һәр вакытта да үзен саклап калыр. Ә инде төрмәләрдә ярып чыккан шигъри аваз ул бездә күптәннән килә. Мөдәррис әгъләмебез безнең әнә каян ак муллаларыннан килә икән безнең мусалар дип язды. Чынлап та ак муллалар да төрмәләрдә гаҗәеп шигырьләр язганнар. Ә инде Безнең Зөлфәтебез Муса Җәлил турында сугыша белгән былбыл ул һәм сайрый торган, җырлый торган бөркет дип язды. Бу образлар гаҗәеп чын милләт татарча. Бүген безгә җәлилчеләр бөтен барлыклары белән безнең алда сөйлиләр. Васиятләрен әйтәләр, шигырьләрен укыйлар. Чөнки имперский суд белән хөкем ителгән унбер татарның алтысы шагыйрь. Мондый хәлнең дөньяда булганы юк. Алар чакра безне, чакра истәлеге, соңгы шигырьләре нәкъ Татарча васыятьләре колак салып узарга. Бүген без үлем турында уйламыйбыз. Без үлемсезлек турында уйлыйбыз. Һәм татар халкының телен, үзен саклауда татарның үлемсезлеген саклау турында уйлыйбыз. Менә нинди зур бер мәрәсим кичә бүгенге Җәлил. Без җәлилчеләргә тугры, без яшәргә тиеш.
Рәхмәт. Сүз Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуровка.

ятып калган. Миңа менә шушы халәк булган шагыйрьләр эзеннән йөрергә туры килде. Көнчыгыш Пруссиядә Фатих Карим. Икенче бөтен дөнья сугышында бөтен дөньядан Барлыгы 1214 язучы катнашкан, шулар арасында Фатыйх Кәрим турыдан-туры алгы сызыкта язган әсәрләре саны буенча рекордчы һәм 1945 елның июнендә Мәскәүдә Җиңү парады әзерләнгән вакытта Польшаның Згеш шәһәрендә госпитальдә Безнең гадел кутуебызның йөрәге тибүдән туктаган. Польшада мин аның каберен дә зират кылдым. Һәм Мюнхендә безнең шагыйребез, полк командиры, полковник Хәертдин Мҗай яшерен оешма төзүдә катнашкан. Дахау концлагерында восстание әзерләшкән. Һәм ул Дахау крематориенда яндырып үтерелгән. Һәм миңа Берлинда Мабит төрмәсен карап чыгарга туры килде. Һәм әлбәттә, Плецензи төрмәсендә безнең 11 11 җәлилчебезнең башын киткән кискән гильотинага карап бик озак басып торга туры килде. Бу вакытта миңа Бик моңсу иде һәм шул ук вакытта минем күңелемдә горурлык хисләре дә янды. Безнең татар гасырлардан бирле менә шулай булган. Тыныч тормышта да безнең татарыбыз менә шушы каһарманлыкның әҗерен тоеп, шушы югарлыкта Яшәсен иде. Ә хәзер бер шигырь. Әүвәлгеләр кылган әүлиялык, әллә ялган шунда, әллә чын, шәһид киткән синең һәрбер затың ничек фәрештәгә әйләнсен? Хаталанмас милләт хадимнәре әллә шуңа ихлас ышанган, яу кырында җанын фида итеп, кемдер бер янганда өч янган. Татарларга ясин укылганда фашист палачлары көлешә, күгәрчендәй ап-ак кавемнәргә Фәрештәлек күбрәк килешә, фәрештәлек күбрәк килешә. Юансыннар, имеш, югарыдан Аллаһ вахиләрен иңдереп, кемнәр безгә канат текмәк була, җәллад белән иңгә иң торып. Җәлилчеләр рәхмәт юлларының томанына кереп күмелә. Бәхетлеме фәрештәгә әверелгән халык!

Менә монда Сәлим Бохаров янында урын бар. Минем киләчәктә Рәхим Саттарның да монда барельефы булыр дип уйлыйм. Быел аның юбилее, юбилей елы. Ул да менә шушы, әгәр дә ул безнең илгә, илебезгә хәбәр итәргә дип дуслары, каһарман дуслары тарафыннан кайтарып җибәрелмәсә һәм шунда һәлак булмаган булса, ул да 12 нче булып башы киселгән булыр иде. Ул да безнең шагыйрь, Биш шагыйрьдән тыш алтынчы шагыйрь, менә шушындый вакыйга Рәдиф абый әйтеп китте. Дөнья тарихында булган хәл түгел. Ярты сәгать эчендә биш шагыйрьнең башы киселә. Дөнья, дөньяда андый хәлнең булганы юк. Шуңа күрә татарларның нинди икәнлеген шушы бер вакыйга да сөйли ала. Мин җәлилчеләрне уйлап, уйлап дигән шигырь язган идем 2013 елның 25 августында менә шушы көнне. Шуны сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Соңгы җырым палач балтасына башны куйган килеш языла. Муса Җәлил. Гильятинмы кисәр газиз башны? Абдулла Алиш. Ирек өчен көрәш давылында янә бер хат язам үзеңә. Гайнан Кормаш. Ахыры инде үләрмен дә, илем, күрми сине азат булганың. Әхмәт Симай. Бар кайгымны онтып, мин дә элек кочагында йөздем Иделнең. Абдулла Баттал. Еллар башка, чорлар бүтән, ә заман шул ук заман. Дөньяларда рош бара, кырылыш бара хаман. Анда сугыш, монда орыш, һич тынгы юк халыкка. Ничә ел ул йодрык тинәп, Каршы бара танкка җәлишләр башын салган, кемнәр бәхете өчен, кемнәр көрәш алып бара патша тәхете өчен, кемнәр ул бәләкәй халык, кемнәр ул өстен кавем, кем өчен дип башын сала бу халык мескенкәем. Дөньяларда орыш бара, ә максат кайда да бер, кемгә тәхет,

Сугыш вакытында ул радист-десантчы була, фашист тылында десант операцияләрендә катнаша. 1942 елда ул фашистлар кулына эләгә. Антифашист баш күтәрүе әзерләгән фетнә планы буенча, уңышка ирешкән очракта, Украина партизаннарына кушылырга тиеш була. Күренекле галимебез Искәндәр Гыйләҗев Әхмәт Симайга кагылышлы яңа мәгълүматлар тапкан. Сүз Сезгә, Искәндәр ага, рәхим итегез.
Хөрмәтле дуслар, милләттәшләр. Һәр кешенең үз хыялы бардыр. Кеше хыялсыз яши алмый. Менә мин бүген сезгә үземнең бер хыялым турында сөйләмәкче булам һәм шул хыялның тормышка ашуы турында берничә сүз әйтәсем килә. Кайчандыр Алтмышынчы елларда безнең экраннарга Моабитская тетрадь дигән фильм төшкән, чыккан иде. Хәтерлисездер, бәлки. Мин монда фильм турында сөйләмим, ләкин менә шул фильмны карагач, ә ул вакытта әле мин мәктәптә укучы егет, шул хыял әкренләп-әкренләп ихтыярсыз формалаша башлагандыр. Мин кызыксына башладым менә шушы Идел-Урал легионы тарихы белән. Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренең эшчәнлеге белән әкренәкәкренәп ул ничектер, каядыр формалашып килгән бу хыял. Һәм, ниһаять, 95 нче елда мин Алманиягә барырга мөмкинлек таптым һәм озак вакыт андагы архивларда эшләп, төрле-төрле документларны карап, үз материалларымны туплап, китапларымны яздым һәм, Миндә шундый хыял бар иде. Муса Җәлил турында, аның көрәштәшләре турында яңа документлар табу. Озак эшләдем, озак эзләдем, ләкин таба алмадым. Ниһаять, менә моннан ике ел элек, пандемия алдыннан гына Берлинда федераль архивта мин яңа документлар таптым. Ниһаять, моңа кадәр билгеле булмаган документлар. Менә аларның копияләрен мин монда алып килдем. Ул бик кызык документлар, бик үзенчәлекле документлар. Бу чын мәгънәдә көчле тарихи дәлилләр. Ул документларда кыскача гына мин берничә сүз генә әйтәм. Мин аларны гасырлар авазы журналында бастырдым да инде тәрҗемәләре бар, тәрҗемәләре белән. Сүз нәрсә турында бара? 44 э, елның мартында Нәкъ менә бер ай чамасы хөкем ителгәннән соң, Җәлил шәһәр төркеме хөкем ителгәннән соң, Әхмәт Симаев, менә аның турында берничә сүз монда әйтелде инде, җәлилчеләрнең берсе, Германиядә ул вакытта булган бөек Иерусалим мөфтие Әмин әл-Хөсәйнигә, ул нацистлар белән хезмәттәшлек иткән шәхес, мөрәҗәгать иткән. Безне ничек тә булса да үлем җәзасыннан коткарып булмас микән дип, безгә мәрхәмәт күрсәтеп булмас микән дип. Әмин әл-Хөсәйни, димәк, төрле-төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итеп сораган, мөмкин булмас микән дип. Һәм менә бу документлар, алар менә шушы Әмин әл-Хөсәйнинең соравына реакция. Биредә Тышкы эшләр министрлыгы документы, биредә Көнчыгыш министрлыгы документы һәм Вермахтның югары командованиесенең документы. Һәм аларда нәрсә әйтелә? Бу төркем, бу яшерен төркем Алманиягә коточкы зур зыян китергән. Ул безнең иң явыз дошманнар. Без аларга хәзер мәрхәмәт күрсәтсәк, ул башка легионерларга шул хәтле тискәре нәтиҗә тәэсир итәчәк дип. Димәк, менә конкрет дәлил. Безнең бит соңгы вакытта кайбер кешеләрдә шундый шикләнүләр дә булды. Имеш, җәлилчеләр турында ниндидер шикләр уятырга омтылышлар да булды. Шик астына куярга аларның батырлыгын. Менә конкрет документлар, алман документлары, алар нәрсәне күрсәтәләр? Бу төркем алманнарга Зур зыян китергән төркем. Ул алар, аларның хәрби һәм сәяси эшчәнлегенә зыян китергән. Ул аларны эчтән, төптән җимергән менә шушы инициативасын, Көнчыгыш халыкларны хезмәттәшлеккә тарту инициативасын. Менә бу дәлилләрдән дә көчлерәк нәрсә булырга мөмкин түгел, җәмәгать. Һәм, әлбәттә, без монда бернинди дә шик, шиккә урын булырга тиеш дип әйтергә тиеш. Һәм менә бу, Документлар әле тагын да булыр дип ышанам, алар бардыр дип ышанам мин әле архивларда тагын эзләнүләр дәвам итәр. Ләкин иң әһәмиятлесе каһарманнарның батырлыгы исбатланган, нигезләнгән һәм без буны беркайчан да шик астына уялмыйбыз. Без җәлилчеләр төркеме белән горурлана алабыз, без аларның каһарманлыгы белән горурлана алабыз һәм аларның батырлыгы

Риниера Ланфредини сүзләре. Үлемгә елмаеп карарлык татарның дәһшәтле кодрәте. Дөньяны мәңгелек коллыкта хөр рухлы булырга өйрәтте. Богаулар, чылбырлар, палачлар Баралар, булганнар, булачак. Балта кем кулында булса да. Татарлар елмаеп үләчәк. Әҗәлгә елмая алганнар елмаеп туарга хаклымы? Тарихын иярдә язганнар бүгендә аттамы? Атлымы? Көч бармы? Дәрт бармы? Иш бармы? Дәверләр капкасын шакырлык. Көннән көн тилергән бу илдә елмаеп яшәүдә батырлык дәш кенә дошман дип сатлык дип мең төрле кушамат тагарлар әле дә үз үзен онытып

Югарыга! Тәнен буган тимер богаулардан котылырга теләп, арынырга! Тәнен буган тимер богаулары кадалалар тарих төпкеленә. Яралардан кан саркымый, Саркый, ялкынлы җыр тулы, шигырь генә. Котылырга теләп зынҗырлардан, мәгърур башын чөеп югарыга шәһид киткән күпме татар җаны имин көннәр теләп улларына азатлыкка атлап күпме башлар тәгәрәгән Җилкәләрдән аска истә әле, истә фида җаннар. Чал тарихлар басылганнар ташка. Чал тарихның ишарәсе булып ташта басып тора Җәлил сыны. Тар коллыктан азат

Шагыйрь йөрәгенә кызыккан. Синме, кара җаллад, күзең тонып, каһарманның башын өзәсең? Белдең микән? Каны тамган төштә җаны чәчәк булып үсәсен. Җаны аның аппак ромашкадай, сүнмәс кояш аның йөрәге. Соңгы җыры тым тамды чәчәкләргә. Тәне сүнде, рухы үлмәде. Соңгы ялкын Соңгы бөртек шигырь офыкларга кереп адашты. Җәсәденә туфрак калкан булыр, төрбә булыр аңа ромашка. Акчәчәккә тамган батыр каны, чыклы яра булып сызылган. Кояш батмый, җырлы гомер балкый, офыкларга тулган.

Мәскәүдә Җәлил һәйкәле янында шигырьләрен укый. Әле генә Казахстанның Акмулла өлкәсендәге Күкчәтау шәһәрендә Муса Җәлилгә бюст куелды.
Рәхим Саттар. Бу, каһарман яугир һәм шагыйрьнең исеме киң таралмаган. Яшьләр, кайбер яшьләр аны бөтенләй белмиләр дә, ә бит аны уникенче Җәлилче дип атыйлар. Рәхим Саттар 1941 елның җәендә үзе теләп сугышка китә. Десантчы булып күп кенә хәрби операцияләрдә катнаша. 1942 елның маенда чираттагы хәрби операция вакытында чолганышта калып, фашист әсирлегенә төшә. Шунда ул Абдулла Алиш белән очраша, Муса Җәлил һәм җәлилчеләрнең яшерен антифашистик оешмасы эшенә якыннан катнаша башлый. 1943 елда ул лагерьдан кача һәм хәбәрсез югала. Әле бик күптән түгел генә, нәкъ ун көн элек, унбишенче августта, Рәхим Саттарның тууына 110 ел тулды. Онытмыйк шәхесләребезне!
Рәхим Саттар! Халкым өчен. Көнчыгышта алсуланып, ата алтан. Күккә калкып таулар күренә, гүя калкан. Алга карыйм, анда ята томан хаман. Ерак туган илдә яши, Газиз анам, кыралдашлар яу кырында, кайда соң мин? Ким кем мин сиңа ятиммени? Әйт, туган ил, бар хәсрәтең, бар михнәтең миңа уртак. Син генә сук, син иркәлә, син мине как. Ләкин син бел, һәр сулышым, барлык көчем Синең өчен, туган илем, синең өчен.
Белгәннәр тик тора. Белмәгәннәр сөйли күбрәк. Муса Баһадир, ул Геркулес. Сөйләсеннәр әйдә. Син үзеңчә җырла, бәһә бир.
Унбер бөркет. Егерме бише август. Ә бәгырьне үтә көзге ачы җилләр салкыны. Җирне җәһәннәмгә үрелдергән, каһәр суккан сугыш ялкыны. Таң атса да, кояш чыкмас бүген. Шаһит булмас мондый вәхшәткә. Унбер бөркет соңгы тапкыр оча. Палач күзе карый сәгатькә. Соңгы очыш. 114 адым. Камерадан гильотинага. Мескенләнеп түгел, батыр булып, бәрелеп үлә бөркет кыяга. Иблис, ирек вәгъдә иткән иде, тәүбә итеп башын игәнгә. Буйсынмаган, тугры, горур башлар тәгәриләр бетон идәнгә. Нәкъ өч минут. Тик өч минут кына үлем белән үлем арасы. Кормаш, Алиш, Җәлил, Симаевлар. Туктап тормый палач балтасы. Унбер бөркет, канатларын җәеп, мәңгелеккә таба юл ала.